Менә минем яшә, яшәешем, монда. Бакча аның икенче өе, 2005 елда сатып алган. Чәйнең буена торам шушында. Ни өчен дисәгез, шәһәр өендә бик каты эссе. Соңгы елларда гына тынычлыгы бозылган ашау, ашау түгел, йокы, йокы түгел, ди. Бакчачылык ширкәте җитәкчелеге белән гауга килеп чыккан. Ни хәлдә, бәгырем?
Сезне шул Ярдәмгә танылган журналист суд эшләре остасы Искәндәр Сираҗины чакырган. Теге проблеманың ничек барлыкка килүен Хәмдүнә апа бәйнә-бәйнә сөйли. Алар килгәч, охран бу бакчада урлашу бетте. Шулхәтле солидный, яхшы кешеләр бакчаны карап тордылар. Бакчада каравылчы булып эшләүче гаиләне яклап чыгуы Хәмдүнә апаны зур дошманга әверелдергән дә инде. Әгәр дә монда бар икән сезнең шәхесегезне кимсетү дигән әйбер, без инде Хәмдүнә Тимергалиевабызны кемгәдер кимсетергә ирек бирмибез, беренчедән, әйеме? Хәзер бергә утырабыз, язабыз Совет районы прокуроры исеменә. гариза язабыз. Проблема белән якыннан танышкан Искәндәр Сираҗи җырчы ханымны якларга әзер. Кешегә яла ягу ише закон бар, әйеме? Ни өчен аны матбугатка гына карата кулланалар? Әгәр дә ул Хәмдүнә ханымга кычкырган икән, син пычрак хатын дип кычкырган икән, әйеме? Ул аны расларга тиеш, ә раслый алмый икән, яла ягу булып чыга. Бу канун бүгенге көндә эшли. Аны кешеләр ишеткән. Бар шаһитләр. Бу очракта без хәзер прокуратурага

Свидетель булгач, ул дальше бездән түләүне требовать итә алмады. Конфликтны шулкадәр авыр кабул иткән, аяктан да егыла. Үткән елны өч көн бернәрсә белмичә реанимациядә яттым, үлем хәлендә. Шушында нервничать итеп китеп, больницага менә күршем, монда күрше кызы итеп озатып куйды мине. Кеше дә юк ие. Әгәр дә ул кыз килмәгән булса, мин үлгән булыр идем монда. Мин аңымны югалтып егылдым. Хәмдүн апаның күршеләре дә ишеткән ул кычкырышларны. Илнур сүзләренә караганда, моңа түзү мөмкин түгел. Гел наедине гына алып калмыйлар алар, бакча арасында кычкырып йөриләр шулай. Ну, бөтенесе ишетеп торалар инде. Нәрсә дип кычкыралар инде алар? Ой, бессовестная дип, ни дип, Хәмдүн апа, белмим инде, ничек түзәдер ул. Без дә үзебез түзәбез инде, но Үзегез күреп торасыз, юлларны, бөтен әйберләрне. Менә шушы багананың гына өстеннән бөтенләй утны өзеп куйдылар. Бакчачылар фикеренчә, ширкать берни эшләми. Чыннан да, монда юллар юк. Чүп-чар якындагы урманда. Аны чыгармыйлар. Исәп-хисап фактуралары да юк. Акча түләгән өчен нибары мохор суккан квитанция гына бирелә. Бакчачылык ширкәтләре эшчәнлегендәге мондый хилафлыкларның бер өлеше, законнарның төгәл булмавыннан. Акчаның кая китүенә хисап тотмау күптән актуаль проблема. Сорауларны бирергә уйлаган идек, әмма каравылчылар да, җитәкчелек тә күренмәде. Килеп туган проблеманы ачыклау өчен, без җитәкчелек белән телефон аша элемтәгә кердек. Она пять лет не не оплачивает годов ни годовые, ни целевые, никакие взносы. Унбише көнне ул килде әнигә түләгез дип. Килде хәзер. Шушы хәлләрдә мине мыскыл итеп бетергәннәр соң килделәр. Ә мин требовать иттем, законно бирегез миңа счет-фактура. Мин, мин әйтәм, ни отказываюсь түләргә, мин түлим. Только законно бирегез миңа счет фактура. Безнең целевойлар кая бара? Без белергә тиешбез. Теге урам буйлап кычкырып, мыскыл итүләре турында да сорадык. Неправда, никто ее не оскорблял, ничего. Я ей говорю, Фундуна апа, в конце концов, вы извините, гулять можно? Ну, чтобы гости были, там, гулять, деньги есть у вас, а на то, чтобы оплатить, у вас денег нет. Ну, я же тоже права, правильно? Хәзер Хәмдүнә Тимергалиева суд юлын таптарга җыена. 40 ел гомерен татар халкына хезмәт итүгә багышланган җырчы дөреслекнең үз ягында булуына чын күңеленнән ышана. Бакчада мин ял итәргә киләм бит, газапланырга түгел, ди ул. Нияз Рахман, Андрей Сентальцев, Казан телерадиокомпаниясе.